Virun 13 Joer huet de Fränk Feitler d'Direktioun vum Groussen Theater iwwerholl. Deemools sot hien an engem Interview, d'Theaterliewen hei am Land sollt méi faarweg a méi animéiert ginn. En Theater dierft kee Mausoleum sinn. Dëst Joer feiert den Theater um Rond-Point Schuman säi 50. Gebuertsdag an de Fränk Feitler ka mat Houfert soen, hien hätt dës Wett gewonn. An dach ass hie frou, wann erëm alles zur Normalitéit kënnt. Ech si frou, wann d'Feier eriwwer ass, dass mir zur Normalitéit erëmkommen. An et ass jo net nëmmen 50 Joer Theater, et ass och 50, et ass jo 10 Joer, wou den Theater renovéierten Theater nees op ass. An ech mengen, et ass och iergendeng Festivitéit mam mam Leonard Bernstein oder mat West Side Story, also et si vill Fester, esou vill Fester kann ee guer net feieren. Fir seng 50 Joer huet de Groussen Theater mat West Side Story e reegelrechte Blockbuster programméiert. Dëse Musical verbënnt déi dräi Sparte, fir déi den Theater bekannt ass. West Side Story, well ech mer geduecht hunn, ier mer elo ufänken iergendwou esou mat, wéinstens emol eng Science académique ass ëmmer eppes ganz Schreckleches, dat interesséiert d'Leit och am Fong net, hu mer geduecht, hunn ech geduecht, mir mussen einfach e Spektakel fannen, wou déi dräi Sparten, déi mir vertrieden, also Oper, Theater an Danz,

Eng vun de gréissten Erausfuerderunge vum Theater ass et, sech stänneg u säi Publikum unzepassen. De Publikum ass hei zu Lëtzebuerg dechangéiert. Et ass esou, datt e Publikum a permanenter Verännerung, Verwandlung, et si Leit, déi ginn, et si Leit, déi kommen. Et ass elo net, datt ee seet, Natierlech hu mir en Deel Stammpublikum, Lëtzebuerg, un, awer mierkt een, dass ëmmer kënnt ëmmer nei, kommen ëmmer nei Gesiichter bäi. Ech hu, ech fannen, dat ass einfach well d'Leit net esou laang hei zu Lëtzebuerg wunne bleiwen, déi, déi Résidents non luxembourgeois, dat sinn der, déi, ganz oft schaffen se bei de Communautéiten, da wiessele se vu Lëtzebuerg op Bréissel an esou weider. An dann ass, kënnt dobäi, dass, dass de Publikum huet sech och onheemlech verjéngt. immens verjéngt, dass mer, mir kréien ëmmer méi jonk Leit. Dat läit vläicht un eiser Präispolitik, fir 8 Euro kann een hei alles kucken, also souwuel Madame Butterfly wéi e Monolog oder e Solo, Solo-Déngen, Solo-Owend, dat ass alles méiglech. Gären erënnert sech de Fränk Feitler un déi eng oder aner witzeg Anekdot, mee d'Geschicht vum Regisseur Bob Wilson a senge Valium-Pëllen ass zum Evergreen ginn. Mir haten zweemol de Bob Wilson hei an déi éischt Ke haten eppes um Knéi, déi zweet Ke haten eppes am Réck an all Ke, wa mer en ofgeholl hunn, hu mer, war en am Rollstull, ass e gefuerdert. An déi zweet Kéier, wou en am Réck hat, do war en, hunn eng Woch hei geprouft, an da sinn en prouwe komm, dat war no senger Réckoperatioun, an da sot se, mir hunn en, eis Techniker hunn e mat esou engem Stapel dat op esou en Podest gesat, fir dass e konnt kucken, an dann no zéng Minutten ass e ratsch ageschlof, ech weess net, wat ech hunn, an esou weider. Sot hie, mä jo, wat ass? A jo, mä ech hunn, ech hunn esou Schmerzmëttel, esou Schmerzmëttel. Sot, wat drénk hëls de dann? Valium. Sot mir, Valium, do do schléifs de jo, hm? An hie wosst effektiv, ech hunn, du sot zu mir gesot, wei wéi wa wat hunn ech d'lescht Woch, ech hunn meng lescht Woch net richt méi präsent, hunn ech gesot, du hues haaptsächlech gutt geschlof. Op d'Fro, wat e gudden Theater ausmécht, äntwert de Fränk Feitler dann op seng bekannte charmant Aart a Weis. Gudde Programm, gutt Technik, gudden Accueil. an kee penibelen Direkter.